Tuirel Airfield veng tlem sawi ve teh ang, Zavatlau. December ni sawm pariat sang hnih sawmhnih pali ah Tuirel Airfield veng tlangval thih chungchang ah thudik hailang tur leh a mawhphur tu te hrem ngei tur a hma la tu te, Ruat Felanu leh an pawl, CESJ, te chuan Police ring ngam turin mipui an chah a, hei hi a pawimawh khawp mai. Thihna rapthlak. Thihna rapthlak tak a thleng a, chu thihna hliah khuh chak khawp chuan a beh bawm ah kan in hnial a, rukruah an nih leh nih loh te leh sakhaw puithiam chungchang ah thil kan in hriat siak a ni ber e, tual that tu emaw vawhlum tu man an la awm lo, tual that tua rin hlelh, vawhlum tua rin hlelh tih chauh police te hian an la man rih, court hma ah thiam loh an la chang rih lova, rin hlelh emaw, Puh mek an ni. Uluk takin Police ten an chhui mek bawk. Police ten an uluk. December ni sawmhnih pariat khan Bawngkawn Police Station ah thu leh hla bawh zui zel in an kal a, case ai au leh OC te an hmu anih kha. Police lam in inquiry and investigation an nei mek a, zau taka chhui a ngaih avang in hun a duh hret dawn an lo ti. Police hian an miman te hi an charge sheet ngei an beisei thu Pi Chhuangi hian a sawi anih kha. A lawmawm lam a ni zel e. Sap ram ang te ni se first degree murder case accused an ni hial ang chu. Kan insawr bikna tur, Ruk Ruk lam ai mahin tunah chuan mi pakhat thihna rapthlak tak tualthah thubuai hi kan insawr bikna tur a ni tawhin a lang a, heta tang hian a kaihhnawih thui zawk hriat zel theih beisei a ni ang. Pastor quarters rawk atangin tualthah thubuai kan lut tawh a, Chu tualthahna rapthlak taka inhnamhnawih ni ngei a ngaih te chu Tuirial Airfield veng VDP mi leh sa pasarih ni a hriat Police te kutah an awm tawh nghe nghe. Tualthahna rapthlak taka inhnamhnawih ni ngei a ngaih mi pasarih te zingah hian fihlim an awm ang em? Engzat hian nge Court hmachhawn dawn tih te chu kan Police ten uluk tak leh fimkhur takin an buaipui mek tawh a, an kutah kan innghat ngam tawk bawk. Court hmaah police te hmanraw neih te nen rapthlak taka tualthahna inhnam hnawih nia ngaih misual te chung thu hi rel a la ni ngei tur a ngai ang. Chutah court in thiam loh a chan tir chuan tualthat tu an lo ni tawh ang a, tualthat tua puh ni ringawt tawh lovin an phu tawk hremna chu an hmu dawn a ni. Tlangkawmna, anmahni tuna man te hi humhim an pawimawh a, a chhan pawimawh ber mai chu tuirial airfield venga tualthahna chhui chhuah theihna hmanrua Evidence pawimawh ber te an nih vang a ni. Anmahni chang vek hian Pastor te in rawk a nih dan thleng te leh an nupa in an hriat leh report dan chungchang pawh hi thu dik leh thui zawk hriat theih a la ni chauh zawk ang chu maw le. Inhnialna a thlak bansan a hun e. Kohhran anga thil lak a hun loh lai tak a ni rih e. Tuihrel airfield thil thleng leh nu hmangaihna Mizo hnam nunphungah chuan eng anga thil ti sualin tual that pawh ni rawh che, Lal suit an vawn hman chuan chhan himin an awm a, tuma inkuthlak an tum tawh ngai lo. Mizo pa chuan a inchhung rawn dai lut a, chhan himna an rawn beisei a nih chuan lo chhan him ngei an tum a, Chemtum nen kawngka ah lo dingin ama ina chhan himna beiseitu chu a chhan hima kha a mawhphurhna ah ngaiin Chhanhim ngei turin ama nunna pawh in tuar dawn mahse, hmachhawn tur chu tu pawh ni se a lo hmachhawn thin. Chu chu kan Mizo kal dan thin leh kal phung, Mizo mipa rilru put zia a ni. Ka nu min chhan rawh ti rawng rawng thawm tluka thawm ri reng hi nu tan a awm lova, a na lutuk ka nu min chhan rawh tih tluka mang an thlak hi a hring tu nu tan a awm thei lo. Lal sut pui vuan turin lal kan nei tawh lova, Mizo Kristian te zinga influencial ber Pastor hnenah tlan lutin ngaihdam dil sak turin kohhran ten an sum thawh khawm hmanga an sak. Pastor quarters ah a tlan lut. Zah a sawi theih loh. A fapa an vawhlum ṭep tawh a ni. Pastor hnenah in pawisa bo chu kan rul leh vek ang che u. Khawngaih takin kum puan committee te hnenah min sawi sak hram teh tiin ngaihdamna leh ngenna tlawm takin pastor a dawr a. Pastor chhanna chu beidawn thlak tak a ni. Chu nu khawngaihthlak tak. Tih theih engmah nei lo chuan beidawng takin hawng turin kawngka lam a pan a, a van beidawng tak. Chutih mek laiin Pastor nupui chuan, Mahni fate hi tan lutuk loh tur, tiin thu rawn thlum lo tak mai a lo fah zauh bawk. Mahni fate hi tu nge tan lo ngai, tu nge khawngaih lo ngai? Ka nu chuan an sual poh leh kan hmangaihna a zual tiin min hrilh. Ni e, a fapa kha mi fel tak tia sawi tur a ni lovang. Khawtlang leh kohhranah an chhuan tawlol pawh a ni hek lovang. Amah bawk a lawm lo ru leh tu chutiin khawtlang thil bo apianga an dawp hmasak ber pawh a ni ang. Mahse, Nu Thinlungah chuan a mak lutuk. Chutianga mihring lak tlak loh pawh chu ni se, hmangaih takte in zuk hmangaih thung a mu le. Ka nu rilru hi vawi tam ka ti na tawh. Delhi University lama kal tura min tih laiin Bangalore lamah ka kal lui a. Thinrim tak tein a thinrim. Nimahsela, Chaltlang chhoah scooty a ka accident tum khan ka nak ruh tliak thu tha thei lo. Hospital lamah min phurh pheiin ka hmelhriat ten damdawi ina ka nu a rawn thlen ve leh. Ka nu hnenah Mafaki chuan na a ti lutuk tia an lo hrilh khan Ka nu kha a fanu natna avangin a thinlung kha a na ngawih ngawih a, a fanu tuar ai tawrh sak a chak a, a thinlung a nat em avangin a mit ata mittui a lo luang chhuak ngiai ngiai nia. A fanu hian a rilru ka tih nat sak tam tawh tehlul nen. Kumina Sunday School ah khan Isaiah kan zir a kan ti daih teh ang. Chuta kan zirlai pakhatah chuan Pathianin a hnam thlan Israel te kha Pathian khan hrem thin mahse a sawt si lo va, Hremna chuan a tidam chuang si lo va, chuvangin a ngaidam mai dawn a ni tih kan zir a, Pathian hmangaihna thuk dan em em hi a mak ka ti. Ka hrethiam phak lo. Pathian hmangaihna ang ema hmangaihna hi chu mihringte hian kan nei thei lo va, mihring zinga in hmangaihnaah chuan nu in a fa a hmangaihna hian Pathian hmangaihna hi a tluk deuh ber mai angem aw ka ti. Kan Pastor nupuiin a pasal hnena tlawm taka ngaihdam rawn diltu laka thurawn a lo pek dan hi a mak ka ti tawp thei lova. A fapa kha VDP ten vuain, Ka nu a na e mai min chhan rawh tih mangang au rawl a hriat hunah chauh em ni? Hmangaihna lamah a harh chhuah ang. A ina rawn tlu lut tu dinhmunah Pastor nupui kha han inchan ta che. Khatiang thurawn kha a pe ngamin kei chuan ka ring mawlh lo a ni.